Salam Ezizleşler hemmäňiz YouTube kanalymda hoş gördük bu men barmak basyp hytaý dilini öwredýän Sagarhan. Wideomyzyň bu gezekki sany hytaý dil başlangyç kursunyň on üçünji sapakda bolar on üçünji sapagymyzda Jemaň ady. Ta zai xue zuo zhong guo cai na. Türkmen diline terjime etsek ol edil häzir hytaý naharyny bişirmegi öwrenýär. Geliň onda sapagymyza başlalyň. Geçenki sapaklarymyzda bolşy ýaly, bu günki sapagymyzy hem dialoglaryň üsti bilen öwrenip başlarys. Bu ýerde gören bolsaňyz, täze üç sany söz bar. Geliň, olary bile öwreneliň. Birinji sözem ol way, way diýip, dördünji tonyny okalýar. Ol bolsa, ýagny allo diýmegi aňladýar. Ýagny kimdir biri size jaň edende, telefon edende, şonda siz ilki bilen Weý diýip jogap berip bilersiňiz. Ikinji sözlem ol Ýe, Ýe diýip okalýar, ol bolsa türkmençe terjime edemizde hem ýa-da hemde diýmek. Indiki söz ol Şüe Şi, Şüe Şi diýip okalýar. Şüe Şi diýmek ol okamak ýa-da öwrenmek diýmekdir. Şüe şi sözüni başgaça, ýagny diňe şüe, şüe diýip hem aýdyp bolar, ýagny şüe diýmek hem, ol hem okamak, öwrenmek diýen manylary aňladýar. Bu ýerde görýän bolsaňyz adam ady bar, ol Da Wei, Da Wei diýip iki iki bogun hem dördünji tonna okalar. Ol bu söz bolsa men türkmençe, ýagny Dawut diýip türkmençe şeýle terjime etdim. Geliň indi bolsa dialoga bilaw kalyň hem-de onuň türkmençesine türkmençä nähili terjime edilendigine garalyň. Weý, ni zai zuo shenme ne? Wo zai kan shu ne? Da wei ye zai kan shu ma? Ta mei kan shu.

Tsai hem-de Na a ieroglifleri bile gelende, onda bu iki ieroglif sözlemde edil häzir diýen manyny berýär. Wei, ni zai zuo shen me ne? Alo, sen häzir näme edýärsiň? Hatsaý hem-de na sözleriniň ikisiniň bile gelende nähili ulanyşy barada häzir soňrak has-da jikme-jik aýdyp geçerin. Wo zaý kan şuwna. Wo zaý kan şuwna. Kan şuw diýmek ol kitap okamak diýmek, sözlem tutuşy türkmençe terjime edemizde. Men edil häzir kitap okaýaryn. Indiki sözlem. Da wei ye zai kan shu ma. Da wei, Da wei diýmek, ýagny adam ady, ony Dawut diýip terjime etdim. Ye bolanda hem ýa-da hem-de diýen manylary aňladýar. Kan shu bolsa ol kitap okamak. Tutuş sözlemi türkmençe terjime edenimizde Dawut hem edil häzir kitap okaýarmy? Indiki sözlem. Ta mei kan shu. Ta zai xue zuo zhong guo cai na. A sözlemiň birinji bölegi ol terjime edemizde ýagny ol kitap okanok. Ol edil häzir hytaý naharyny bişirmekligi öwrenýär. A şu ýerde täze söz bar, ol şö, şö diýip ikinji ton okalýar, ol bolsa ýagny okamak, öwrenmek diýen manylary aňlatýar. Edil şu sözlemiň içinde ol öwrenmek diýen manyny aňlatýar. Zuo zhongguo cai bolsa ol hytaý naharyny bişirmek diýip şeýle terjime edip bilersiňiz. Birinji dialogymyz siz bilen öwrenjek zatlarymyz şundan ybarat. Geliň indi bolsa indiki dialoga geçýäs. Ikinji dialogyň üsti bilen biz jemi dört sany täze söz öwreneris, olar şulardan ybarat. Şangwu, şangwu, şangwu bolanda ol irden diýmekligi aňladýar. Has-da takyk aýdanymyzda, ýagny irden bilen günortanyň aralygyndaky wagt. Şuny berk belläň, şangwu diýilse, ol irden bilen günortanyň aralygyndaky wagta aýdylýar. Indiki sözlem, Şüý jao, şüý jao. Şüý jao bolsa ol ýatmak ýa-da uklamak diýen manylary aňladýar. Indiki söz, Dian shi, dian shi. Dian shi bolsa ol telewizor diýmegi aňladýar. Iň soňky söz bolsa ol Şi huan.

Geliň bolsa siz bu sözlemleri türkmençe terjime edeliň. Bu ýerde täze söz bar, ol şanwu, şanwu diýip okalýar, ol ýagny irden diýmegi aňladýar. Has takyk aýdanymyzda, irden bilen günortanyň aralygyndaky wagt. Şanwu. Tuçy sözlem türkmençe terjime edemizde, ýagny düýn irden sen näme edýärdiň? Ýagny bu ýerde hem Jaý hem-de N ieroglifleri geldi. Ikisi bile gelende ol edil häzir diýen manyny aňladýar. Emma bu sözlemde gürrüň düýn irdeni barada gitýär. Şonuň üçin düýn irden irden sen näme edýärdiň diýmek bolýar tutuçy sözlem türkmençe terjime edemizde. Indiki sözlem bu sözlemde täze söz bar ol şuýja. Şüýjao. Şüýjao bolanda, ol ýatmak, uklamak diýen manyny aňladýar. Sözüni türkmençe terjime etsek, Wo zai şüý jiao ne, ýagny men ýatyrdym. Gürrüň düýn irden barada gitýär, şonuň üçin düýn irden şol wagt men düýn irden edil şol wagt men ýatyrdym. Nina

Ýagny düýn irden men öýde telewizor görüp otyrdym. Ýa-da düýn irden men telewizor görýärdim. Ni şi huan kan diýen şirima. A bu ýerde ýene-de bir täze söz geldi, ýagny şi huan, şi huan diýip okalýar, ol bolsa halamak, gowy görmek diýen many aňladýar. Sözlem türkmençe terjime edemizde, Sen telewizor görmegi halaýarsyňmy? Indiki sözlem. Wo bu xi huan kan dian shi. Wo xi huan kan dian yin. Sözlemiň birinji bölegini terjime edemizde, Men telewizor görmegi halamok. Sözlemiň ikinji bölegi, Men kino görmegi halaýaryn. Kan dian yin bolanda ol kino görmek, kan dian shi bolanda-da ol telewizor görmek diýen manyny aňladýar. Ikinji dialogyň üsti bilen öwrenjek zatlarymyz hem şulardan ybarat. Geliň indi bolsa bu günki sapagymyzdaky iň soňky dialogy bile öwreneli. Bu dialogyň üsti bilen biz täze üç sany täze söz öwreneris. Olar şulardan ybarat. Birinji söz ol gay,

A ahyrky söz bolsa ol ba, ba diýip a, a guşakdan okalýar, ol bolsa a modal ownuk bölegi diýip terjime etdim muny. A bu modal ownuk bölegi buýruk sözlemiň ahyryna gelip, a birine maslahat bermegi ýa-da a buýruk bermegi aňladýar. A bu barada biz häzir a jikme-jik a ýene-de öwreneris.

A gelin bolsa A bu dialogdaky sözlenmleri türkmençä terjime edeliň. A şu ýerde görýän bolsaňyz A telefon belgisi A berlen. A üns beren bolsaňyz men A şu sany ýagny bir diýen sany men A I diýip okaman, ýaw diýip başgaça okadym. Näme üçin beýle okalýar? Ýagny haçanda siz, eger ýadyňyzda bolsa, biz öň bir diýen sany i diýip öwrenipdik. Emma telefon belgisini aýdanyňyzda, şu ýerde bir üýtgeşme bolup geçýär, ýagny birlik sany telefon belgisini aýdanyňyzda, okanyňyzda hökmany suratda ýaw diýip, birinji tonna ýaw diýip okamalydyr. Bu barada soňurrak ýene-de aýdyp geçerin. Siziň ýene-de bilmeli zadyňyz bar. Haçan-da telefon belgisini aýdanyňyzda, eger-de telefon belgisi sekiz sany sandan ybarat bolsa, onda ilki dört sany aýdyň, ondan soňam soňky dört sany aýdyň. Meselem, şular ýaly, Ba, san, san, ling, si, ýao, wu, wu. Şular ýaly, sekiz, üç, üç, nol, dört, bir, bäş, bäş. Şular ýaly edip okamalydyr. Şuny berk ýadyňyzda belläň. Çirpan belgileriniň aýdylyşy hakda men ýene-de soňurrak has-da giňişleýin aýdyp geçerin. Geliň bolsa sözlemiň soňky bölegine garaýas. Zhe shi li lao shi de dian hua ma.

Ýa bu Li mugallymyň belisimi? Buşy. Buşy bolanda ol a ýok. Ýani Tada, Dian, Hua, Shi, Ba, Er, San, Ling, Si, Ýao, Gu, Liu. Türkmençe terjime edemizde, onuň telefon belisi. Sekiz iki üç nol dört bir bäş alty Ýagny telefon belgisini okaňyzda hytaýça ilki eger sekiz sekiz belgiden ybarat bolsa onda ilki dört belgini okaň sany okaň ondan soň soňky dört sany okaň Ba er san ling si ýa wu liu şular ýaly Indiki sözleme geçýäs. Hao, wo xian zai gei ta da dian hua. Bu sözleriň üsti bilen biz täze söz öwreneris, ýagny da dian hua. Da dian hua. Da dian hua diýmek ol jaň etmek ýa-da telefon etmek diýen manyny aňladýar. Tuts sözüni türkmençe terjime edemizde, ýagny how bolýar. Men oňa häzir jaň edýärin. Ýagny bolýar, men oňa häzir jaň edýärin. Indiki sözde ta zaý gongzuo ne. Ta, Cai, Gong, Zuona. Sözlemiň birinji bölegi. Ol edil häzir işleýär. Ýagny ol edil häzir işleýär, işläp dur. Ni, Xiaowu, Daba. Ni, Xiaowu, Daba. Bu sözlemi türkmençe terjime edemizde, bu sözlemiň soňky bölegini türkmençe terjime edemizde, ol bolsa, sen oňa öýlän jaň edäý. şu ýerdäki ba, ýagny maslahat bermegi aňlatdy. Türkçe sözlem türkmençe terjime edemizä, ýagny ol edil häzir işleýär, sen oňa öýlän jaň edäý. A, dialogdan üsti bilen öwrenjek zatlarymyz şulardan ybarat. A, geliň indi bolsa indiki sahypa geçeliň. A gelin bolsa ümlük sözi Weý, ýagny Allah diýen söz hakda öwrenip geçeliň. A kimdir birine jaň edilende ýa-da kimdir birinden gelen jaňa jogap berlende köplenç Allah diýen ümlük sözi ulanylýar. Görýän bolsaňyz şu ýerde birnäçe meseleler berlen geliň olara garap geçeliň. Weý, Li Lao Shi zaý jiamy? Ta bu zaý jia? Çü şue şao la? Sözem türkmençe terjime etmezek, alo, Li mugallym öýdemi? Hä-de, Li mugallym öýdemka? Ol öýde däl, ol mekdebe gitdi. Indiki sözlem,

Alo sen edil häzir näme edýärsiň? O jaý kanşuna men edil häzir kitap okaýaryn. Ümlük sözi we hakda öwrenjek zatlarym şundan ybarat, geliň indi bolsa indiki sahypa geçýäs. Biler bolsaňyz jaý ny sözlemde gymyly hereketiň edil häziriň özünde dowam edýändigini aňladýar. Gymyly hereketiň edil häziriň özünde dowam edýändigini aňlatmak üçin işleň öňünden ja edýän hal sözüni getirip ulanmaly. Şu ýerde görýän bolsaňyz, ja edýän hal sözi ol işlegiň öňünden geldi. Ýa-da sözlemiň ahyrynda na diýip okalýan modal unuk bölümini getirip ulanmaly. Geliň bu meselemleri bile okalyň hem-de olary türkmençe terjime edeliň. Wo zai şri jauna. Ünseren olsaňyz, zai hal sözi ol şri jau, ýagny işleň öňünden geldi. Sözem türkmençe terjime edemizde, men edil häzir ýatyryn. Ha indiki sazam. Ne jaý coşa mana. Sen edil häzir näme edýärsiň? Ne jaý coşa mana. Ha indiki sazam. Şawaň jaý şüe şi han ýü. Ünseren bolsaňyz bu ýerde na sözi düşüp galandyr. Ýokarky sözlemlerde edilişiniň ýaly, ýagny na sözüni aýtman hem sözlem ýasasaň bolýar, meselem, wo zaý şuý jao ýa-da ni zaý zuo shen ma. Şunuň ýaly şeýle aýdaňda-da sözlem ýalňyş däldir, sözlem dogry sözlem. Ynha söz düşüp galanda-da, ýagny gymyly hereketiň edil häziriň özünde dowam edýändigini aňladýar. Meselem, şu sözlemdäki ýaly, Şýao Waň edil häzir hytaý dilini öwrenýär. Şu ýerde bilmeli zadyňyz diňe Taý na gurluşynyň arasyna siz işlik goýsaňyz ýa-da işlik işlik bilen dolduryjy bölegi goýsaňyz, onda sözlem gymylly hereketiň edil häziriň özünde dowam edýändigini aňladýar. Siz hem sözlemleri şeýle ýasap bilersiňiz. Bu hakda öwrenjek zatlarymyz şundan ybarat, geliň indiki sahypa geçeliň. Geliň indi bolsa bu sözlemiň ýokluk formasy formasy hakda öwrenip geçeliň. Sözlemiň ýokluk formasy şu sözlem gurluşynda gelýär. Ýagny ilki bilen mei, onsoň zai, ondan soň işlik ýa-da işlik söz düzümi. A söz düzümiň ahyrynda na modal ulanmak bölümini getirip ulanmak bolmaýar. Görşüňiz ýaly, şu tablisadaky ýagny söz düzümiň soňunda na modal ulanmak bölegi düşüp galandyr.

Ta mei kan shu. Edil şu sözlemde, ýagny jaý sözüni aýtmagyňda-da bolýar. Jaý sözi düşüp galanda-da ol edil häzir kitap okanok diýen manyny aňladýar. Ýöne siz şu görnüşdäki sözlem düzediňizde, onda has gowusy mei jaý diýip ulansaňyz has gowy boljak. Eger meýjaý diýip ulansaňyz, sözlem has-da düşnükli bolar. Şonuň üçin meýjaý diýip ulanmagy maslahat berýän. Indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa telefon belgisiniň aýdylyş haty öwreneli. Ýagny hytaý dilinde. Telefon belgisi nähili aýdylýar? Şoňa garap geçeliň. Telefon belgisiniň okalyşy bilen adaty sanlaryň okalyşynyň arasynda tapawut bar. Ýagny telefon belgisi bir-birden, ýagny sanma-san okalýar. Mundan daşary telefon belgisine belgisindäki birlik sany ýo, ýo diýip birinji tonyna okamaly. Hä şu ýerde görýän bolsaňyz meselemleri derlen geliň olary bile okaly. Ýaňam aýdyp geçipdim egerde telefon belgisi sekiz sany belgiden sekiz sany sandan ybarat bolsa onda dört dörtden okamaly. Meselem ba ar san ling si ýao wu liu Ýene bir gezek okaýyn ba ar san ling Sýaowulio. Eger-de telefon belgisi ýedi sany belgiden ybarat bolsa, ýedi sany sandan ybarat bolsa, onda ilki üç sany sany okaň, ondan soň bolsa dört sany, soňky dört sany sany okaň. Meselem, şular ýaly. Ba ling liu. Jiao si qi ba. Ýene bir gezek okaýan. Ba ling liu. Jiu si qi ba. Eger-de telefon belgisi 11 sany sandan, 11 sany belgiden ybarat bolsa, onda siz şeýle okamagy, onda size şeýle okamagy maslahat berýän. Ýagny ilki bilen ilki 3 sany san okaň. Ondan soň soňky 4 sany Ahyryny bolsa-da iň soňky dört sany okaň. Meselem şular ýaly. Ýao san ba. Bu ýao ba jiao. Çi liu ar san. Şunuň ýaly ilki bilen üç sany belgini okaň, ondan soň dört sany bilelikde okaýaň, ondan soň ahyrynda bolsa-da şu soňky dört belgini okamaly. Telefon belgisini okalyş barada öwretjek bu günki öwrenjek zatlarymyz şundan ybarat. Geliň, indiki sahypa geçeliň. Geliň indi bolsa modal önük bölegi ba hakda öwrenip geçeliň. Modal önük bölegi ba buýruk sözlemiň ahyryna gelip birine maslahat bermegi ýa-da buýruk bermegi aňladýar. Ýagny sözlemiň äheňiniň ýumşak ýaňlanmasy üçin hyzmat edýär. Geliň bu meseleleri bile okalyň.

Görýän bolsaňyz, bu ýerde birnäçe şu günki öwrenen dialoglarymyz ýerleşdirilendir. Bu dialoglary siz rollara bölünip daşyňyzdan okap bilersiňiz. Indiki gönükmä geçeliň. Bu ýerde görýän bolsaňyz birnäçe, ýagny bäş sany sorag berlen. Bu soraglara siz edil häzirki ýagdaýyňyza görä jogap berip bilersiňiz. Geliň, ilki bilen men bulary okap çykaýyn, siz bolsa üns berip diňläň. Dawei, zai zuo shenme ne? Zuo tian shang wu ta zai kan shu ma?

Tianhua Hao Ma, Li Lao Shi, Cai Zuo Sheng Men. A bu soraglara siz edil häzirki ýagdaýyňyza görä jogap berip bilersiňiz. A indiki gönükmä geçýäs. A bu gönükmede bolsa bu sapagyň dowamynda geçilen bellikleri we täze sözleri ulanyp şu suratlary suratlandyryp bilersiňiz. A bula üçünji gönükmäniň birinji bölegi. A bu görýäniňiz bolsa üçünji bölükmäniň ikinji bölegi. A şu ýerdäki Anni diýip okalýan söz ol adam ady, ýagny şu gyzyň ady. A ikinji bölegi bolsa, ýagny şundan ybarat şu boşluklara siz bu sapagyň dowamynda geçilen bellikleri tä sözde ulanyp sözlemi dolduryp bilersiňiz, sözlem ýasap bilersiňiz. Geliň indi bolsa Penin hakda öwreneliň. Penin hakda bu gün öwrenjek zadymyz ýagny üç bogundan ybarat bolan sözüň tonlarynyň utgaşyp gelişi. Başlangyç bogunyň ikinji tona gelişi. Ýagny üç bogunly sözlerdäki başlangyç bogun ikinji tona gelende nähili okalýar bu hakda öwreneris. Geliň men bulary okap çykaýyn.

Min Sin Pýen başdan sportuň ikinji turyna gelşi şundan ybarat. Sert diňlänsiňiz diýip umyt edýän. Indiki takypa geçýäs. Geliň indi bolsa ýörite hieroglifler bilen tanş boluň. Bu görýän hieroglifiňiz ol žül, žül diýip dördünji tonna kolýa. Bu hieroglifiň hieroglifiň şekili günüň şekilini Günüň şekiline meňzeşdir. Ýöne bu ieroglifiň asyl manydy hem Gün nimegi aňladýar? Ieroglifiň ýazylyşy ýerde ýerleşdirilen, oňa üns berip serediň. A bu görýän ieroglifiňiz bolsa ol Mu. Mu diýip dördünji sanda okalýar. Bu ieroglifiniň şekili, ýagny şu ýerde görýän bolsaňyz, gözüň şekiline meňzeşdir. Häzirki wagtda ol şu görnüşde ýazylýar, ýagny bu ieroglifiň asyl manysy göz diýmegi aňladýar. Mu diýip hem okalýar. Ieroglifiň ýazylyşy şu ýerde ýerleşdirilen. Indiki sahypa geçýäs. Bu ýerde görýän bolsaňyz, bu ieroglif, ýagny si, si diýip ikinji tonna okalýar. Şi ieroglyfiniň asyl manysy, Bir zady öwreneniňden soň, gowy ökdeleýänçäň, bilýänçäň öwran-öwran, öwran-öwran gaýtalamak diýmekdir. Häzirki wagtda şö bilen şi ieroglifleriniň arasynda tapawut ýok, iki ieroglif hem öwrenmek, okamak diýen manylary aňladýar. Ieroglifiň ýazylyşy örän aňsat. Çylşyrymly däl, ýagny şu ýerde ýerleşdirilendir. Bu günki sapagymyzyň dowamynda, ýagny şu görýän iki sany açarjygymyz hakda öwreneris. Bu açarjygyň ady, ýagny oňa Rüzipang diýip atlandyrylýar. Ýagny bu açarjyk esasan wagt bilen baglanyşykly irogliflerde duş gelýär. Görýän bolsaňyz, şu ieroglif, ýagny Ming diýip okalýar, ol ertirki, geljekki, indiki diýen manylary aňladýar. A bu bolsa Ş, Ş, o bolsa wagt diýmegi aňladýar. Indiki açarjyk oňa Mu Zipang diýip atlandyrylýar, ýagny Mu Zipang. Bu açarjyk esasan göz bilen baglanyşykly ierogliflerde duş gelýär. Meselem, Şu görýän ieroglifiňiz ol ýän, ýän, diýip okalýar, ol göz diýmekdir. Ha bu görýän ieroglifiňiz bolsa ol şre, şre, diýip dördünji sany okalýar, ol bolsa uklamak, ýatmak diýen manylara aňladýar.

A bu ýumuşda bolsa siz ýagny her topardan ilk üç-dört adam bolup biri-biriňiziň biri-biriňizden telefon belgiňizi sorap belli şu tablitsaň içine bellik ediň. Edilen bellikleri her topardan bir adam çykyp iň soňunda habar bermeli. Meselem şu ýerde görýän bolsaňyz biriniň ady Xiao Wang, Xiao Wang onuň telefon belgisi şu ýerde ýerleşdirilen. Sapagyň dowamynda-da aýdyp geçipdim, eger-de telefon belgisi on bir sany telefon on bir sandan ybarat bolsa, onda ilki üç sany sany okaň, ondan soň soňky dört sany, ondan soň bolsa ahyrky dört sany okaň. Meselem, şular ýaly. Ýao San Ling, Lin Ýao San Wu, Ýao Er Jiao Ling. Telefon biletiniň nähili hytaýça nähili okalyşy hakda gowy öwrenersiňiz diýip umyt edýän. Bu günki on üçünji sapagymyzda öwrenjek zatlarymyzyň ählisi şulardan ybarat. Eger-de bu günki wideomyz size hytaý dilini öwrenmäge azajygam bolsa kömek eden bolsa, onda laýk basmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Eger-de şu günki wideomyza degişli soraglaryňyz bolsa-da, aşakda teswir galdyryp bilersiňiz. Onda näme, indiki wideomyzda görüşýänçäk, hoşça sag boluň!